dhufee jedhu isuma waraqatas kana baasee naa kenne isuman na geesse. Akkasi jechuudha. Ah, Waraqa kana isuman na baasee geesse. kanneefi Aye. seenii fudhadhuu jedheeni seentee fudhatte miseejiin hin galleef warra mis- Ah, ammallee warroottan meeshaa kaargoo keessaa baafachuu barbaaddanis meeshaa ergattanii iddoo tursiisaa ni qabna nu bira turuu dandeessan akkuma isii. Assalaamu alaikum hordoftoota keenya jirra jirtu ilmaan Oromoo addunyaa rabbii uummata na gubbaa jirtan akkam nagee isiniin jechaa har'aan tana infoormeeshinii ajaa'ibaa tokkoon isinii fide waan amma dura nuti dal- dalaguu turre jechuu kan isin wallaaltanii karaa biraan nu fudhattanii rakkachaa turtan. Inni suni maali? Obboleettiin teenya tuni biyya Dubaay eh, dalagachaa turte jechuudha. Paaspoortiin isii duraa ekispaardeetiin irraa dhume jechuudha. Tajaajili isaa irraa dhumee achi booda na qunnamtee naa haaromsii jetti. Akkuma isin beektan waa amma dura isinii dabarsaa turre online an jechuudha footoo isa paaspoortii isa dulloomee isa irraa dhumee san naa ergitee kan isii gurdii naa ergitee lakkoofsa Itoophiyaa naa ergitee baallama qabeefiin ture jechuudha. Sana booda eh, hojjetamee fi taa'aa ture jechuudha immigireeshina keessa. Amma isin dhuftee daqiiqaa soddom qofa fudhatte. Immigireeshina seentee harka isiitiin ol seentee daqiiqaa soddom bichaa achi keessa warafaa eeggattee fudhatte jechuudha daqiiqaa soddom qofatti. Haala akkamiin fudhachuu dandeesse paaspoortiin isii haaromna haaromna kana jechuudha. haarofni isa kana akkuma argitan akkatti fudhattu isiniin agarsiisa inni kun haara'ee jechuudha. Inni kun ammoo isa dulloome isa isin biyyatti baateen jechuudha. Gaafa biyyaa baatu jechuudha isa dulloome isa kana jechuudha. Dullachi kana haarofte kana jechuudha. Maaliin godhee fi yeroo isin natti argattu onlaayinaan baallama qabee fi waraqaan baallama ittiin qabeef isii kana. Waraqaan baallama qabeef jechuudha. Online irratti waraqaa kanaan baallama qabee fi kanumaan WhatsApp irratti ergeef. Yeroo Finfinnee dhufte kanumaan fudhattaan jedheen. Namoonni irra guddaan hin amannu hin amanan yeroo akkasii inni akka waan nuti hattuu itti fakkaataa jechuudha. Waraquma tokkichaa kanaan fudhattaa jechuudha. Nuutu baallama isinii qaba. Sana booda gizee immigireeshina isa kana qabattee immigireeshina deemte xiqqaa wayii isa kana kannaniif qarshii dhibba kafaltii jechuudha. Qarshii dhibba takka qarshii Itoophiyaa. isinii galtee qarshii dhibba takka qarshii Itoophiyaa kafaltee isa kana fudhatti sana booda ni mallatteessiti paaspoortii isii addisii yookiin haarawa ni kannaniifii jechuudha akkuma isin ijaan argitan kanatti. Haala kanaan paaspoortiin keessan osoo isin nu bira hin geenye dalagamee qophaa'ee isin eege jechuudha. Yeroo gabbuutan kallattiin fudhattan. Immigireeshin illee nuti si geessuu dandeenya. Nu dawwaltee yoo bakka wallaalte nuti si geessinaa jechuudha. Eerpoortii yeroo dhuftaniis isin simannee haala isin mijeessinee akkaataa itti fudhattan waa hunda isin agarsiisuu dandeenyaa jechuudha. Akkuma isii jechuudha. Ammallee warroottan meeshaa kaargoo keessaa baafachuu barbaaddanis meeshaa ergattanii iddoo tursiisaa ni qabna nu bira turuu dandeessan. Akkuma isii isillee gana meeshaa baafatti jechuudha kaargoo keessaa. Isiin ammaan tana waan tokko tokko isiniif haa himtu gameessiitiin isin dabarsa. Mee maqaa keetti himi akkaataa isa kanatti jalqabatte itti argattees gabaabsiitumatti himi. Anamtu maqaan burtukaan jedhama. Biyya Dubaayin ture. Jaddadachuu barbaadee achuma taa'ee suuraa waa hundaayyuu erge humnaa jaddadamee jedhe. Isa ofii dhufanii dhaabatanii maal jedhanii eeggatanurraa isuma achi taa'anii fixatanii daqiiqaa soddoma bicha dhaabatanii fudhatanu wayyaa. Baay'ee bareeda hojiin jaraa isiniin jedha. Haasanumaa fudhattanii
Wanti isin sodaattan hin jiru isin. Akkasi isin ijoollee jimmaatii isin eegalee jira wanni isin jettu eh, ammaan tana eh, wanni jira information dhugaa kana beekaa isin waraabne nama hedduu dalagu eh, dalageenee fi jirra nama hedduu fudhate namoonni tokko tokko ammoo miseejiin hin gal osoo hin galuuf jechuudha sababni ishi- miseejiin hin galleef nu nyaattanii isin hattootaa jettan. Garuu isiis miseejiin hin galleef. La anaafis hin Isiillee galle. miseejiin hin Yeroo galleefi ani dhufee jedhu isuma waraqatas kana baasee naa kenne isuma na geesse. akkasi jechuudha. Ah, Waraqa isuma kana ni baasee gassa. kanneefi Ah, eh. seenii fudhadhuu jedheeni seentee fudhatte miseejiin hin galleef. Warra miseejiin hin galleef illee ni bahaa jechuun ni hojjetama. Isin dhuftanii fudhachuu qofa wanni isin irra jiru kana beekuu qabdanii. Eh, Osoo waan takka hin beekne kijiba namarra kaa'uun cubbuudhaan isin hin ja'a.